ב ה איז עס שוין אזויפיל מאל זיך גרויסן טאג ראש חודש אדר פארן זיך פרשת תרומה תשפ ב וואו זאל מען שוין א ווארט אויף אדר שוין נעכטן צו זאל מען האבן די שמחה מארן אויף אוסיעס ביין מר ס הייסט עס ביטער ביין רמ ס הייסט עס דערהויבן בשמחה דארף מען זיין בשמחה שניכם סעודה מערבים בשמחה, ס'איז אדר אויף די וועלט, ס'איז נישטא קיין תריצים, דארף זיין באמת בשמחה, די ווארט אדר האט די אותיות דר, וואס מיינט דר? דר מיינט איז אדר, יא, כ'האף די וועגסט זאגן א ווערטל, די קוץ ודרדרת הצמיח לך, די וועלט פירט זיך היינט אז מ'שטעכט זיך צו נעמען צו עס פארלירן און איבריגע פונטן, יא, די קוץ, יעצט נעמען די שטעך, דרדר, עסטו ווערן דר, שיינע רמז. אבער אויב דער דאס איז דאס וואס האט דאס איז דאס מיט אויב דער טייטל איז אנשטאט מר ב וואס איז מר ב רימו איינער וואס איז איז א בעל הבית איז מר ב רימו פאפט זיך שטייט אין משנה אין אבות איז אויב דער איז צייט צו דארף זיין באמת בשמחה נישט קיין געפאפטע שמחה ווי דעם האט אויב דער דאס איז דאס אויב דער דאס איז רוד רוד מיינט א רעדל

אדר, ס'האט זיך געשמועסט איז א ראד, בכלל גילה די חילול השם פון שמחה, גילה איז א רינדעכיגע זאך, גאל וויל א חוזק, און זייער שיין אז אדר איז ראד, מ'דארף זיין גיל מ'דארף זיין מלא גילה אין אדר, אדר איז אויס עין דבר רע, ראש התיבות איז עין דבר רע, באקאנט אני השם רופאיך, שמחה די בעסטע רפואה, יא.

מוריד אויך די אותיות ארם, ס'איז א ארעמע זאך מוריד צו זאגן, רייכע מענטשן האבן נישט מוריד, ס'האט געמיינט צו זאגן אז ס'איז א עשיר איז שמח בחלקו, דארף מען לאו דווקא עשיר שמח בחלקו, אבער יעדע, ס'איז א בחינה פון עשירות וואס ס'דארף זיין נישט מוריד צו האבן, נאכדעם עשירות הדעת, יא. מען שטארבן פאר פארשיערס די גאנצע טאג און איצט קומט נישט אן, ער כאפט נישט אז ווילאנג ער בעט די פארשיערס שיקט אים די אייבערשטער א שיעור אויף אנדערע אופנים, ער בעט ער באקומט א שיעור אויף נחת פון די קינדער, א שיעור אויף זיין עשירות הדעת, שכל, הישר, אלע אנדערע זאכן וואס זאל וואס די שיעור קען אויסגעטיילט ווערן חוץ פון זיין א עושר אין געלט, און אדרבה סעודה, מ'קען דאך רעדן פון דעם עצלות און עצבות איז די זעלבע איז די זעלבע צוויי זעלבע ווערטער, ביידע האבן די אותיות עצ, די חילוק איז איינס האט א ל' און איינס האט א ב', א מענטש וואס האט א לב טוב און ס'ציט אים גוטע זאכן, אזא איינער האט נישט קיין אלץ און אלץ, אלץ און אלץ מיינט מ'איז אראפגעשלעפט, מ'איז נישט אראפגעשלעפט, נעם דיין לב טוב, צדיק נשגב, וועסטו נישט האבן קיין אלץ און קיין אלץ. פיין. און געשמועסט טאקע אז א מענטש דארף פון זיין עבודה פון לב א', גוף און נשמה איז אויך, א מענטש האט צוזאמענגעשטעלט פון א גוף און א נשמה, פון עץ טוב צו עץ אור, גוף האט אויס איז פיי וו איבערגעדרייט, וואס וואס איז אלוקים וואס מידת הדין, א מענטש דארף נעמען זיין גוף, ג' איז דריי, דארף זיך ארויסדרייען פון דעם יון א גוף, און איבערדרייען די מידת הדין, טאקע איינער וואס דרייט זיך ארויס איז מהפך די מידת הדין, איינער צו איינער וואס דרייט זיך ארויס מידת פון זיין גוף, פון זיינע גופ'נדיגע זאכן איז מהפך מידת הדין, נשמה האט אויס איז הן, שם הן. דאס דארפסטו זאגן יא, ס'קומט אין יאר א נשמה דאס דארפסטו זאגן יא, און זיך שטארקן, דאס ווארט עפערט אויף ענגליש האט די אויסזיס עפטער, דו וועסט טון א מאכן א עפערט צו טון זאכן וועסטו שוין האלטן נאך די זאך, יא וואס וואס מיינט א מענטש האט א עפערט? ער וויל טון א זאך מיט א פונקטליכקייט, וועסט טון וועסט טון דיין עפערט וואס דו קענסט, וועסטו האלטן נאך די זאך. יא, און סעודה דארף זיין בשמחה, די ווארט באדר האט אזוי ס'האט אין זיך די אותיות אדר, ני? עפעס באדערט דיר? טראכט פון אדר זיי בשמחה זיך צו חדש מארגן אוי בשמחה, עפעס באדערט דיך? זיי בשמחה גייט אוועקגיין די באדער, וואס בלייבט איבער ווען מ'נעמט ארויס פון די אותיות באדער אדר? בלייבט די אותיות אב, אב איז אב איז א וואלקן, א וואלקן גייט אוועק, א וואלקן ווערט נעלם, א וואלקן איז גארנישט, האט נישט קיין שום משמעות, דיעז. די אז איך טראכט יעצט אז באדערט אויך דא באדערט אויך דא איז עס אויבער ס'וועט אוועק גיין ווערן א אויבער אלע בייז פון א אלע בייז אויבער איך דארף וויסן די אלע בייז פון א באדער איז אז ס'גייט אוועק גיין די באדער ס'וועט אריבער גיין א קאפל זיין א קאפל איז באדער איז אדער אז זיין בשמחה איז איבערבלייבן א וואקום פון די גאנצע באדעריי ס'וועט שוין נישט באדערן גארנישט

פיין. און אז ס'גייט נישט טוט מען נאכאמאל, טו האסט נישט אדורך ס'איז טו שוין, טו שוין פון יעצט און ווייטער וועט עס גיין, ווי זאגט מען כסדר אז טריי אדורך ס'איז טריי פאר אמשט, מען דארף טרייען צוויי מאל, איין מאל און נאכאמאל, און אזוי גייט ארויס קומען די זאך, ס'וועט זעהן ס'זאל נישט זיין קיין טריי טריי וואס איז טייטש די סארסערער. נישט זיין קיין בדיעבד'יגע געטריי און אויך נישט השתדלות, טרעפט צופיל השתדלות דאס טויג נישט, פארוואס מוז מען אויס טרייען אויך? יא. פיין מיר גייען מאכן א לעבן, מיר שמועסט אנפאנג אז מען האט שוין מורא צו האבן, מען האט מורא צו האבן פון א ווארעם, יא די אטאם באמב איז א זאך וואס מען האט מורא, יא. און די אטעם האט אויס איז אטעם, צדיקים האבן דאך געזאגט אז מען אטעמט נשמה נשימה, אז נשמה האט אויס איז נשימה, ס'איז א מאמר פון צדיקים אז נשמה א מענטש, די כח הנשימה וואס א מענטש אטעמט, אז פון די נאז אטעמט מען יא? שטענקעך בשמים מוצאי שבת פארוואס? כדי צו צו צו נעמען די נשמה יצירה. כח הנשימה פון אטעמען איז היינט דא גאנץ נארמאל אזאך ברעט ווארק דאס עס איז נישט עס איז נישט קיין אויסגאנג קען מען נישט אריין גיין מיט ר א ס יא ניין אבער זיכער איז זיכער איז אז אזוי ווי מ'האט געזאגט אז נשמה איז אויס איז נשימה אטעמט אריין אביסל און עס נעמט אוועק אלע אלע מורא אלע אלע אלע זאכן אלעס וואס מ'האט מורא פון די אטעם אטעם אריין נעם א טיפע אטעם אלס זיין גוט סאלס גאר עס איז דא ביקורת אויף דעם אז אז אז כח הנשימה א מודיע גוטע זאך און עס קען נישט שאטן אז מען אטעמט אריין אביסל פיין און אז מען זיך האלטן אז מען אטעמט מען זיין רואיג ראה עוד אוסיף ראה ג דאס ראה זיך ארויסצודרייען א מענטש זאל וויסן זיי האלט דיך רואיג זיי זענען שוין נערוועז מען האט געשמועסט נערוועז עוד אוסיף נערוועז זיין וואס נערוועז זיין נערוועז זיי רואיג, רואיג גימל דו ביסט ראוי צו דעם זיך ארויסצודרייען גימל דיך דריי, דריי דיך ארויס מען האקן האקן א לעבן די ווארט לייף האט אויס איז פליי מען קען אנקומען זייער זייער הויך אין לעבן אז מען טוט און מען טוט און מען טוט לייף האט אויס איז ילף מען האלט זיך אין איין לערנען ילף מיינט לערנען האלט זיך אין ארויסלערנען א מענטש האלט זיך אין ארויסלערנען זיין עקספיריענס אין לעבן ווי אזוי צו טון זאכן, אויך איינער רעדט פון עקספיריענס, עקספיריענס האט אויס איז עקספרעס אני, א מענטש מיינט אלעס גייט געשען עקספרעס, דאס וויסן אני, נאר ארעמע לייט מיינען ווייסן פון די עצה פון עקספרעס, א עושר ווייסט אז ס'געדויערט צייט צו טון עפעס, עקספרעס פעני, עקספרעס אני, דאס אויס איז עקספיריענס, איז אידיש, קלוגע מענטשן ווייסן אז עס מצליח צו זיין א זאך, געדויערט צייט, אויב ס'איז עס שוין סקייען וואס היט ב ה הדור לאמיר זיך אריינלייגן אין די אדר זיין מלא שמחה, די כח השמחה קיפּן אן סאך וואס די אייבערשטער העלפן מ'זאל זוכה זיין אין די לעכטיגן חודש מיטצונעמען שמחה פאר גאנץ יאר, אריין פראווען די טעג, זיין בשמחה, פרובירן צו זיין בשמחה, זיי נישט בשמחה, נו האסט א האלבע סיבה צו זיין בשמחה, האב געשמועסט פון די האלבע שמייכל וואס א מענטש געט, דאס איז א שמייכל דאך נאר א האלבע זאך, שמייכל אויס איז שם איד איד קהל צוזאמען צוויי אידן קען אונז אלץ צוקומען לחיים אט אויס איז צוויי אידן וועלן מיר זיין בשמחה און מאכן לחיים און אדערן זוכה זיין צו די גרויסע שמחה פון שמחת עולם הראשון שטייט טאקע מיט ימי הגאולה און זוכה זיין די טעג צו די אמת'ע גאולה שלמה במהרה בימינו אמן.